Den nächste Riedner ass schonn ënnerwee. Här Wagner, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Bon, mir sinn hei mat engem Projet de loi befaasst, deen u sech eng Seltenheet duerstellt, well d'Seltenheet besteet doranner, datt de Stat, Mëttel kritt fir an de Maart anzegräifen a souguer Zwangsmoossnamen ergräife kann. Et ass jo u sech eng Oplag vun der Europäescher Zentralbank, dat ass schonn oft gesot ginn, déi d'Léiere versicht ze zéien aus der Subprime Kris an den USA, déi dono virun elo iwwer 10 Joer eng weltwäit Finanzkris provozéiert huet. Allerdéngs. Mir wësse jo all, wéi déi Subprime-Kris lassgetrëppelt gouf. Den Ursprong ass awer och deen, datt an den USA, wat jo sozialpolitesch e Faillittestaat ass, datt een do, jee no Zuelen, 80 Millioun bis 100 Milliounen Aarmer huet. Esou gutt funktionéiert dat Land. An datt dat u sech den Ursprong ass, datt Leit sech och nach verscholden an datt aner Instituter vun hinne wëlle profitéieren. An en plus ass bei hinnen dee Secteur jo eendeiteg méi dereguléiert wéi bei eis elo. Et geet also drëms, en Dispositif anzesetzen, falls d'Immobiliëbulle zu Lëtzebuerg droe géif ze platzen. An am Kloertext heescht dat, datt d'Kreditter eben u méi strenge Konditioune gebonne ginn, fir ze verhënneren, datt d'Menagen hir Schold net méi kéinten un d'Bank zeréckbezuelen. Um Pabeier liest sech dat jo ganz gutt, et muss ee sech awer allerdéngs eng Partie Froe stellen, an déi goufen och schonn hei gestallt. Éischt Fro, Wäert deen Dispositif iwwerhaapt jee gräifen? An ass en a Wierklechkeet net en Alibi-Dispositif, fir der EZB e Pleséier ze maachen? Zweet Fro, Trëfft et iwwerhaapt déi richteg Leit? Gëtt do net de Bock zum Gäertner gemaach, andeems een de Menagen u sech d'Schold gëtt un d'Platzen vun enger Immobiliëblos? datt een hinnen u sech d'Responsabilitéit zouschustert. Zur éischter Fro, bon, de Comité systémique, et si jo véier Institutiounen, déi matspille wäerten, de Finanzministère, d'CSSF, d'Zentralbank an de Commissariat aux assurances. A souwäit ech elo awer och verstan hunn, 't ass net ëmmer esou evident, mee souwäit mer verstanen hunn, ginn déi verschidden Institutiounen u sech éischter net dovunner aus, datt eng Immobiliëkris kéint do sinn. A se hu vläicht esouguer Recht, ech weess et net, well d'Situatioun zu Lëtzebuerg spezifesch ass. Op eng ganz ongesond Aart a Weis, mee se ass spezifesch. Ech géing awer och net meng Hand an d'Feier leeën, ech kann dat net richteg agesinn. Mee ganz dovunner ofgesinn, wéi déi verschidden Institutiounen de Risiko aschätzen, huet dee Projet de loi zwar de Mérite, richteg Froen opzewerfen, allerdéngs gëtt en an eisen Aen net déi richteg Äntwerten, wéi eng Risiken iwwerhaapt gi vum iwwerhëtzten Immobiliemarché aus a wat geschitt dann, wann et wierklech eng Kéier rabbelt, an dat kéint awer eng Kéier de Fall sinn, an dat ass onofhängeg vu Lëtzebuerg. An ass et dann souwisou net ze spéit, wann deen Dispositif dann tatsächlech kéint giff ëmgesat ginn? Zur zweeter Fro, ob et déi richteg trefft. De Projet de loi behandelt u sech nëmmen ee vun de Risike vum Immobiliemarché, de Risiko, dee fir d'Banken, vun den normale Menagen ausgoe géif. An et muss een et ganz kloer soen, Déi normal Menagen sinn net Schold drun, datt den Immobiliemarché total aus de Fuge geroden ass, verréckt spillt an iwwerhëtzt ass. Schold drun sinn déi total irresponsabel Regierungen, déi nogekuckt hunn an, et muss een och kloer soen, an hire Copainen aus der Immobiliebranche net wollten ze no trieden. A bis elo hunn ech net den Androck, datt sech mat dëser Regierung eppes géing änneren. Här President, firwat mussen d'Leit sech iwwerhaapt iwwerschëlden, fir an de Genoss ze kommen vun engem elementare Recht wéi d'Wunneng? Dat räicht Lëtzebuerg, den Triple-A Lëtzebuerg huet et fäerdeg bruet, datt d'Leit, normal Leit, normal schaffend Leit sech hei net méi eng Wunneng kënne leeschten. Dat hu mer hei fäerdeg bruet an dat seet villes aus iwwert d'Kompetenze vun eise politeschen an ekonomeschen Eliten hei am Land. D'Leit mussen sech iwwerschëlden. Firwat? Well éischtens keen Instrument do ass fir den Immobiliemarché ze reguléieren. Eng Regierung, déi dat net mécht, ass eng gescheitert Regierung. Zweetens. Et gëtt keen Instrument, fir d'Spekulatioun anzegrenzen an ze bekämpfen. Eng Regierung, déi dat net mécht, ass eng gescheitert Regierung. An drëttens, et gëtt keen Instrument, fir d'Promoteuren ze disziplinéieren. Eng Regierung, déi dat net mécht, ass eng gescheitert Regierung. Ech mengen, déi aktuell Regierung ass an deem Fall eng gescheitert Regierung ze sinn. Här President, wéi entsteet dann iwwerhaapt eng Immobiliëblos? Ma duerch d'Spekulatioun. Sinn et d'Stéit, déi spekuléieren? Neen, et sinn déi Räich, d'Promoteuren, d'Sociétéiten an d'Immobiliefongen. Alles, wat zu Lëtzebuerg esou helleg gehale gëtt, gëtt als Schold Alles, wat zu Lëtzebuerg esou helleg gehale gëtt, ass u sech dréit Schold u sech un de ganze Wunnengsmisär, dee mer hei zu Lëtzebuerg hunn, an de Wunnengsmisär vun zéngdausende vu Leit. De Marché, dee klëmmt jo, dat ass scho gesot ginn, ëm 11 Prozent d'Joer. Interesséiert sech d'Regierung dofir? Dat ass jo net normal. Op jiddwer Fall hat ech net den Androck, datt de Premierminister a senger historesch eideler Ried dat iwwerhaapt giff bekëmmeren, en huet sech jo nëmme mat onwichtege Saache bekëmmert. Esou léisst sech vill méi einfach regéieren. A mat deenen astronomeschen 11 Prozent, déi an d'Luucht klammen, ma do komme se natierlech aus der ganzer Welt, fir e Kuch, e Stéck Kuch ze kréien. A wa kee Kuch méi do ass, da gi se erëm. A wat geschitt dann, wann op eemol d'Renditen net méi interessant sinn? Dann zitt sech d'Kapital massiv zréck an dann platzt d'Blos an déi kleng Leit, déi hänken. An dann solle grad déi domadder bestrooft ginn, datt se kee Kredit méi kréien, a wat bleift deene Leit nach als Géigevaleur iwwerhaapt dono? Ma guer näischt méi. Här President, déi zweet Oplag vun dëser Regierung ass schonn zwee Joer am Amt, am Ganze siwe Joer, a vum Finanzministère, deen Hiewelen huet fir géint d'Wunnengskris z'agéieren, ass guer näischt komm. Oder bal näischt. An de Problem ass, siwe Joer, dat ass vill. An dat Eenzegt, wat elo kënnt, ass u sech eng Mesure, déi dofir wäert suergen, datt grad déi, déi net fir d'Wunnengsnout responsabel sinn, u sech u sech d'Schold dovunner wäerte kréien. Dofir menge mir, Här President, datt et un der Zäit ass, seriö ze handelen a wierklech eppes ze maache géint eng méiglech Immobiliëblus. Här President, den Här Charles Margue huet virdrun eng exzellent Interventioun gemaach, well mir hunn an eiser Fraktioun, an eiser Sensibilitéit haut de Moien eis awer och déiselwecht Fro gestallt, och schonn méi oft. Ech mengen, vill Leit stelle sech déi Froen, an den Här Fayot huet sech déi Fro och gestallt, fir iwwerhaapt ze wëssen, Mä wat ass de Rôle, fir dat ze chiffréieren, wat ass de Rôle vun den Investmentsfongen hei zu Lëtzebuerg, déi och zu där Blos an zu där Iwwerhëtzung bäidroen? Et ass wierklech schwéier erauszefannen. Am Prinzip misst eng Regierung sech domadder beschäftegen. An dofir duechte mer och, datt mer an deem Fall, well mir hunn eis d'Fro gestallt an du mer geduecht, okay, ma da schreiwe mer eng Motioun, déi d'Regierung oprifft, eben fir, wann ech gelift, an déi Richtung ze goen, fir justement de Rôle vun den Investmentfongen z'analyséieren, e Rapport ze maachen an datt mer eng Kéier richteg doriwwer diskutéieren. Ech menge mir, dass e Service, also mir maachen Iech e Pleséier domadder, an ech gi jo dovun aus, datt Der déi Motioun ënnerstëtzt. vue datt mer an déi selwecht Richtung jo zéien, an datt mer duerno vläicht och e bësse méi, e bësse méi Kloerheet wäerte kréien an där ganzer Saach an och wäerte wëssen, wee wierklech d'Schold dréit hei zu Lëtzebuerg. Wa mer an déi Richtung ginn, Här President, dann hu mer och e bëssen eppes geschafft. Et geet awer natierlech nach ëmmer net duer. Et ginn nach aner Méiglechkeeten, Här President, déi reell dofir kéinte suergen, datt mer eng Immobiliëblos zu Lëtzebuerg kréien an datt mer en normale Logementsmaart endlech kréien. An dat ass och keng Hexerei, dat ass keng Hexerei, massive staatleche Wunnengsbau fir d'Locatioun, well dat ass eng Alternativ zur massiver Verscholdung an et gëtt de Leit eng Sécherheet am Fall vun enger Kris an et hëlt den Drock aus der Präisevolutioun eraus. Dat wier scho mol en éischte Schrëtt. An et muss een dofir suergen iwwerhaapt, datt d'Leit déi schaffen, net an der Aarmut verfalen. Dofir misst een och nach iwwert de Mindestloun schwätzen, eng richteg Erhéijung, net eng falsch, wéi se bis elo gemaach ginn ass. Well, zur Erënnerung, wéi ech am Ufank vu menger Ried gesot hunn, d'Subprimes-Kris an den USA huet domadder ze dinn, datt e groussen Deel vun der Bevëlkerung, ee Véierel, wann net méi, vun der US-amerikanescher Bevëlkerung an totaler Aarmut lieft. An dat Wuert working poor, wat mir hei oft benotzen, staamt jo och net fir näischt aus den USA. De Problem ass, datt zur Zäit awer de Staat desubventionéiert massiv Privathauskrediter an iwwerdeiert Loyeren. Dat war jo eng vun de Mesuren, déi mer an der leschter Legislaturperiod geholl hunn, mat der Subvention loyer, wou mir eis enthalen hunn, da gouf och nach gesot, Oh, wéi kënnen déi Lénk sech nëmmen dogéint do enthalen? Mee ganz einfach, well mer gesot hunn, de Problem ass deen, D'Regierung mécht strictement näischt, strictement näischt, fir iwwerhaupt eppes géint d'Präisinflatioun um Wunnengsmarché z'ënnerhuelen. Do ass de Laisser-faire, de Fanger gëtt an de Mond gestach. Mee an dofir kann duerno de Steierzueler kommen, also mir all, dee sech selwer hëlleft duerch eng Subvention loyer a Wierklechkeet, fir datt weiderhi d'Promoteuren an déi, déi dovunner profitéieren um Wunnengsmarché, sech weiderhi kënnen ze beräicheren, ouni wierklech richteg ze schaffen. Dat däerf een och net vergiessen ze soen. Dofir, Här President, jiddereen ass géint eng Immobiliëblos, mä et muss een déi richteg Causen analyséieren an et muss een och déi richteg Léisungen an déi richteg Schëlleg fannen. Ech kann Iech soen, d'Situatioun elo, well dat wat een héiert, Déi Diskussioun, mir féiere jo vill Diskussioun iwwer de Logementsproblem elo a leschter Zäit zu Lëtzebuerg. A mir wësse wéi dramatesch d'Situatioun elo ginn ass, wéi se dramatesch evoluéiert huet an deene leschte Joren. Mir haten nach als Stater Sektioun vun déi Lénk virun zwou Wochen hate mer eng Mini-Aktioun gemaach bei der Ouverture vun der Fnac bei Royal a Milius moies um hallwer néng. Mir hu selwer net richteg, mir hunn e bëssen dru gezweifelt, solle mer et maachen, solle mer et net maachen, kommen iwwerhaapt Leit an esou weider, et ass e bësse komesch, mir hunn et trotzdeem gemaach. Dir kënnt Iech net virstellen, wéi vill Leit awer eis félicitéiert hunn oder wéi vill Leit sech opreegen, well en plus dat, dee Royal Emilius, dat ass jo esou, wéi soll ech soen, d'Symbolpolitik, d'Symbolpolitik vun enger total gescheiterter Wunnengspolitik, datt esou e Riseprojet gemaach gëtt nëmme fir déi Superräich, obwuel mer wierklech Schwierigkeeten hei hunn, hei am Land, fir iwwerhaapt en normale Mënschen eng Wunneng ze ginn. D'Leit gi rosen. Réellement rosen! D'Logementspolitik mécht d'Leit réellement rosen. A wann eng Immobiliëblos explodéiert, da wéilt ech net gären an der Haut vun deene sinn, déi bis an deene leschte Joren d'Land regéiert hunn, well da ginn d'Leit wierklech rosen. Dofir, et ass nach net ze spéit ze handelen. Mir kënne Saache maachen an net ufänken ze schwadronéieren, Jo, Hei do e klenge Projet mat de Gemengen, wa se wëllen, an de Staat soll net ze vill bauen, ech si kee Kommunist an esou weider hei. Nee, wierklech elo handelen, amplaz ronderëm de Bräi ze schwätzen. Ech mengen, dat géif eis wierklech all zesumme weiderbréngen. An aus all deenen Ursaachen och wäerte mer dëse Projet de loi net kënne matstëmmen. Ech mengen, Dir hutt et schonn a mengen Ausféierunge verstanen. Sonja, merci.